yoo abaa'uuttu mallee taate. Har'a sarphina keenya laa. Isin galee nama biraa dhabe malee maallaqas hin dhabne. Nama biraa dhabe namni waa maraa oole. Ilmi namaa waa maraa oole yoo maallaqaa dubbate barkaasiin martuu dooktara naa godhan jee garuu sanii miti. Gaafa namni suni xab xiqqoo xiqqoo ta'a si anfarisu sitti kannee sii maqaan kee guddaa sii jaalatamaa Oromoon akkatti olii gadi fuutee deemtuun nama tokko hin maddii dhabdee kophaa ta'e jiruu kophaa namarraa baatee jiraattu sammuun si garagalte. Si galee namni harka mootummaa jiru Oromoon harka mootummaatiin jiraa jeetama dura dubbatee jira bara. Haasawni Kadiir Martuu haasawa akka uummata shariifaati si galee uummata akka warra waa beeku tokko garte akkasiiti. Isinii galuu didde malee isiniif galuu didde malee Oromoon harka mootummaatiin jira gaafa jedhu san silaa akkamitti jette Oromoon He? Maqaa isaatiin waa gad dhaabdee agarsiisuu danda'uu qabdi ture gaafa sana. Amma silaa ofirraa buqqisiisanii achi lafa kaa'uun jiraatte Oromoo tana anaatu isin dura ta'e har'aan tanas ka'a har'aan tana an dhugaa isiniin jaa. Faraqaa warra UK jechuudha. Ifirraa fuutee achi kaa'uu hin dandeessu malee. Odoo nuti abbishuu ammaa gargaarra abbishuu ammaa sagalee ta'a jennu Ka dirmattuu ka akkana ta'e yaa garree jechuudha. Waa lama beekaa Oromoo. Argaa ka dirmattuu akkanaa tana marti keessan jiruun duutan malee kadiir waan takka hin taane. Kadiir saba isaatii dalage. Kadiir waan Oromoon bar- o- waan nama tokko irraa deeggamuu miti. Waan akka saba badhaa faamilii irraa illee eegamu ol dalage tana beekaa hundi keessan waan saba badhaa irraa eegamu olitti mataa isatti hin ba'ate waan sammuun namaa ba'achuu hin dandeenye mataaf garagalche itti isinii tumame itti isinii cinaacha dhabe sii galee itti kolaafame Garuu gammachuun isaa jazaan isaa dagatamuu osoo hin ta'in silaa inni miidiyuma irraa hokaa haganuma takkaa miidiyaa kanaan itti dabbaruu baatee dhufuu baatee agas takkaa hin agartanis achi buutee miila bakara waaree taati jechuu dubbiin namaa. Mee eenyu jira namni artistoonni akka Kadir Martuu himaa fidaa mee soo fidaa hin jiru bara. qushaasessitanii fayyaan qabattanii hogga namni arrabsu an bar fayyaa kanan dhabeef jaaladheetii mitii Hmm? naman fuudhu dhabeetii miti hin jedhe jee bara oromoo fi gaafa oromoon bilisoomten fayyaa oromoo dhugaa isin miliyeena torbaatamaami oromoon warri Ameerikaa jiru akka koominiititti dirqama walirra kaa'aati waan guddoo tokko godha. Warri UK akkas, warri Awurooppaa akkas, warri biyyaatillee jechuudha. Mee seenaa dalagaa an dhugaa isinitti hima. Osoo jiruu nama tokko jazaa kafaruu mokkoraa. Eganan du'e maal qaba? Maal eganan du'e hawultii naa dhaabdanii isin? Hawultii gubbarraa maayikiidhaan qabadhee kana maal faayidaan? so waan hedduu nama gaddisiisu kadiir martuu maqaa isaatiin gargaarsa jenneetis asirraa waan tokko tokko bocoluu mannaa oromoo miliyoona torbaatamman sanirraa qash takka takka qarshii takka takka irra qabnee miliyoona torbaatama itti kan itti goonee appaartaammaa mana biillaa kana keessa keenye makiinaa ajaa'ibaa tana isa dura keenye boo jiraadhu eh? jaartis bira keenye yoo hin ta'in hin achitti wanni kadiir martuu gargaarrannee asirra wix wix jannuu tufis hin jirtu beeka sammuu isinitti hima an dhugaa isinitti hima Wan waan nyaatu hin dhabne namni kun. Beekaa sammuu teessanitti. Waan nyaatu wanti wallaanamu hin dhabne namni kun. Waan tokko tokko akkasii hin dhabne. Maqaa isaa eega maqaan isaa itti gabbi'ee tuqamee Oromoon jirtu marti qarshii takka takka haga ilmoo har'a dhalattutti namni ilmoo takka irraa qarshii takka hin dhabu waan ta'eef. Sini galee? Miliyoonni torbaatamneen sun akkasitti bakka itti godhee aboo maqaa sitti hin fuune jaalala ati uummata kanaa qabdu jaalala ati saba kanaa qabdu sabni si inoo maallaqaanii miti onnee teenyas si kafalle jedhanii sabni si maddii akkatti jira yoo hin ta'in achitti kadir martuuti qarshii meeqa kanatti maarree inni asirraa walitti kijibuun hin barbaachisu. Hin barbaachisu Oromoon dhugaan isinitti himu. Hin barbaachisu. Dirqama warri biyyaatis guyyaa tokko agabuu kadiiri ooluu qaba. Guyyaa tokkoo miti inni cinaacha lafee isaatti dhabe. Agabuu guyyaa tokkootii miti cinaacha lafee isaatti dhabe waan ta'eef. Sili galee? Odoo namaa soomanuun jiraatte Oromoon guutuun Kadiir Isoomuun dirqamatti taate ani dhugaan isinitti hima. Akka Oromummatti yoo wajjin yaane jenne aarsaa mucaan kun Oromoodhaaf kafalee sammuu isa irratti fudhachiisee fi wanni ta'aa ture Oromoon guutuun guyyaa tokko isaa Isoomuun qabdi ni sirruma yaqiina tun kabajamuu fi qabaa. Garuu egaa du'ee maal? Egaa du'ee wal'aatu maal fayyada? Sheer koppiliin godhaa jiran. Taap taap sheer koppiliin. Taap taap sheer koppiliin. Taap taap sheer koppiliin godhaa hundi keessan. Taap taap sheer koppiliin hundi keessan hundi keessan koppiliin godhaa. Wallaahi waan hedduu garaa nama nyaatu laalaa mee laalaa.

Okay. Galatooma. Eh, Koppiliinki kumaan ga'a. Koppiliinki kumaan ga'a. Inni lammaffaa Oromoo dhaggeeffadhu. Oromoof dubbachuu Oromoof if kennuu, Oromoof jireenya dhabuun sii galee ani waa'ee Oromoo dubbachuun Kadiir irratti naaf gaana. Deebisaan laala dhimma Kadiir irratti jechuudha. Oromoon tun jaalala akka Kadiir Oromoo kannee Oromoon kannitiifi. Oromoon tun nama jazaa beeku. Moo eega inni du'ee Haawultii Finfinnee keessatti dhaabnaf moo Dirree Dhawatti dhaabnaf moo maal irratti dhaabna irratti walii galla. Moo egeenni du'ee karaa maqaa isaatiin naa moggaaftan. Mootummaa biyya jiru illee ta'e abbaa fedhaa ta'u. An Dhugaan isinitti hima dhaggeeffadha. Isin galee jabaa ofii abbaa jabeeffata. Jiraachuun Kadiir kana arguun Kadiir Kadiir akkatti arguun Oromoon jiru hunduu tana qofa beeka. Wal quban qabnu wal tuffannaa eenyu tana booda namni Kadiir irratti ilaallate waa'ee dhimma Oromoodhaa jee haasa. Mee natti hima. Eenyutu waa'ee Oromootiin haasa'a waa'ee inni jee jee dubbatame. Bar Jawaar Mahammad kitaaba isaa seenaa isaa gaffidatee isinittiin warra Ayirooppaa fi warra UK'n gaafuma isin gabbaatanii kitaaba bittu moo qeerroo jirtuu jetteettaniin akka uummata qaboo uummata sammuu hin qabne ta'e isin argina UK guutuun jechuudha. Dhugaan isinitti himan. Gaafa akkas akka namni tokko silaa odo- Oromoo taatee nama dhugaa taate namichi wanni karoorri dhufeef kitaaba isaa beeksifatee gurguratuu fi bas Waa'ee kitaabaa gaafachuu dhiiftanii waa'ee kitaabicha akkamitti barreessitee kanaan achitti waa'ee biraas laa gaafachuu hin qabdan ture. Jawaaruu bar onne sistema itti qabaafi malee har'a jawaar dhufuu sadaqaa guurtan isin. Akka Oromootiin nama namaan beene. Bobbileen kiyya yoo nan qalladde yoo nan qalladde ibsaa maal taate jechuu danda'u qabdi bar Oromoon ismaarti ittiin beekaa bar. Ibsaa maal taate nyaata hin nyaanne jechuu beeku- danda'u qabdani bar. Hee? Ibsaa maali? Qonqoon nyaanne si kannu maal feeta jechuu danda'u qabdanii bara. Ijarraa waliin beektan namaan beektan faayidaan qabdan isinii galee gaafuma namni waa rakkate immoo sirraa imimmaan buuftanii biidoo martanii wuu hafarsuu. Hoggaa namni waa dubbatu haasawa namaatiin xalaa an dhugaan isinitti hima dhaggeeffadha. Hoggaa namni keessafuu artistoonni artistoonni haasawa isaa si- sirbi isaa haala jiruu isarratti hundeessee sirba fakkeessee isinitti haasawaa jira. Artistootas dhaggeeffadha. Dhaggeeffattanii diibbee saniin fiiguu miti. Isinii galee? Warri UK seenaan isin gaafatti. Warri ilammatti ka- kanneen akka fatii, kanneen akka jaarraa, warri bira dhaabbachaa jirtan. Eh? Hasanoo, ijoolleen achitti argamtanii ilammatti. Keessafuu fatii rabbi jazaa kee Oromoo guuturraa bakka buute rabbi si- rabbi si haa kafaluun jedha. dhageesse oromoon immoo warri uk nan beeka isin irrallee wanni ilaalu hin jiru jiruu ayiroopaattis nan beeka sini galee namni mana tokko keessa jiru wal hin argu waan ta'eef ha? haala mijeessiftanii fi akkamiin namni tokko akkamiin namni tokko jabaan isarra Akka fadhallee ta'u Kadir dhaabe bakka tanatti akkana akkana akkana goona je'eeni pilaanarra kaa'ee jiruu isaa tana wal qixxeessee fi salphina kanarraa hanqisaa ture bara. Odoo namni jabaa UK akka seeraate. Har'a boo'aa Kadir martuuti. Har'a boo'aa odoo inni jiruu jechuudha. Boo'aa agarsiisaa bas Wanni gootaniif hin jirtu. Lammata eega inni du'e immoo waan takka wanni isin dhagaa dhaabdaa, siidaa dhaabdaa, awwaardii maqaa isaatiin dhaabdaa. Ha? Humaa takka wal boochisuu qabnaa bas wanni nuti goonu kana. Sanii achitti immoo walaa fi masootaa Walaa beektotaa walaa artistoota oromoo faa artistoonni oromoo faa maaltu zim isin jechisiise jiruu qabdanii isin jiruu qabdanii artistoonni oromoo xiqqaa guddaan aan dhugaa isinitti hima miidiyaa qabdan mataa keessanitti isinuu feemasoota artistoonni maal tokkotti isin callisiise he namni qabrii hiriyaa arge tofii isaa argee jedha feetu biltsiginnaa deeggari feetu kaafaa'u deeggari dhimma oromoof oromee irratti kadiir bar waa'ee biltsiginnaatii miti bar Kadiir bar kan qabsaa'aa ture gaafa bar biltsiginnaatii fi gaafa kaafaa'oo jaawar kanaa miti bar kadiir. Kam zamaan kam zamaan ittiif bare nuti ittiif bare odoo oo- eh, eh? inni hin sobne malee garaan keeyda gubbaa irra allaatti gublan qabne akkamiin bararaa. Ittiif bare nuti kadiir. Akkana kanaa walitti oofuu barbaaddan. Irraa achi dhiisaame bara dukkanaa Oromoo jechuun keessatti dhoorgaatti sirba isaa ka dura isinii gad lakkisiisan garte xaasaadhaan mana barumsatti xaasaa qalaqqulu godhaa taphachiisaa ture Oromoo jechuudha. Hawwisoo Bordodde keessatti. Faayiz, faayizaa ni beektanii miti hin beektan warri beektan ni beektanii. Sini galee. Kam zamaan amata meeqa duraa bara? Huh? Ya barbadde yaa lafa seenaa ati tee nyaanyuuf falmaa gaafa barbadde Gaafa barbaddee Somaaliidhaan wal falmaatti turte san garte achi keessa mana barumsaa san keessa xaasadhaan an xiqqaa an xiqqaan ture hin beeku wallaahi laziim. An kadiir kana isaa suuqii irra taa'uun beekan. Suuqii balqiisaa takka irra taa'a. Rabbi raamataa godhuuf bilqiisaan sun ni duutee saayi. Suuqii san irra taa'aa ture. Xiqqaa shaa baraan hin beeku bas kalaas. Gaafa san jaarraa san keessatti bordodda irraa achi dabree waa'ee Oromoo kana hundaa weellisaafi ture mana keessatti jechuudha. Halkan fa'aa dhoorgadha waan ta'eef bara dukkanaa san. Har'a immoo itti dhabee itti kolaafamee itti jiruu isaa dhabee Osoo taarika isaa sina siraatan haasa'ee isinitti haasa'e immimmaan qabachuu hin dandeessan. Garuu mataa isinii gara gallaan kun maraata kun maraatadha kun maarradha ka jechisiisas namuma isatti dhiyaatu ka godhas joolluma isaati joolluma ganda isaati. Numa jechuudha. Badii guddaa haa qabu. Wal tuffachuu, walirra deemuu. Kanaattu kana fide. Mm? Kanaafu maqaa Kadiir Martuutin sumuni sumuni asirraa TikTok bannee mana tokko irratti giiftii abaluu Kadiir Martuutin no akkasii miti. Ati yaa sabboontu, ati yaa Sa'iid, ati ka biyya Arabaa, ati ka biyyaa Oromoo taatee addunyaarraa ka mobaayila qabu hundi isaa yoo qarshii kudhan kudhan kanne Dirqama irra irra godhamee jechuudha. Dirqamas wanni dirqama irra godhamaa hin jirtu. Dirqama. Dirqama. Beekaa kana. Beek. Feetu waan feeti deeggare. Hmm? Waan feeti. Feetu bilisiginna. Feetu wa- waboo. Feetu kafaa'u. Feetu waan feeti. Garuu hadiira kana mararraa walabasii beeka. Waan isarraa nama das jiru. Takka paartii takka illee isin keessa gad hin buune. Ummata kana je'ee ba'uu malee. Ishaallaa waan fayyuu yaadinaa rabbi inni fayyisaa nama qulqulluudha sini galee takkaa jiruu isaa jiraatee hin beeku saba isaatirlee cubbissee rabbillee xaza amma nu harkaa godhu sin akkasittii miti garuu Guyyaa lama sirraa kadiir kadiir jennee callisuu osoo hin taane oromoon asira jirtu hundi keessan dirqama ifirra gootanii qarshi kudhan kudhan namni mubaayila qabu guutuu yoo kanne toora miliyoona kudhanii kana miliyoona miliyoona miliyoona kudhan maal goon miliyoona kudhan maqaa ta'e miliyoona dhibba takka guuramtee manni maal fakkaatu kana keessa jiru maal fakkaatu jiraachisuu danda'u qaban Kominiitii kominiitii jettee ay, warri biyyaa beekun qooxi fi gandatti kominiitii ijaaratee hogguu ol yaamanuu heloo ati baaleedhaa koottu heloo ati arsiidhaati ee koottu shuxaamii yaakee oro haga oromoo biyya biyyaa baatee gandummaa qabdu argeen beekon haga oromoo biyyaa baatee eh, Shira qabdus argee hin beeku. Shira. Ati harargeedha? Eh, harargee, eh, eh, waldaa harargee maarree. Okay, ati wanni, eh, okay, ati arsii, eh, arsii, waldaa sikkoo mandoo, okay, ati wallaggaa waldaa ilu. Bar waldaan kun kajaaramuuf Mee jaaramaan jaarmaa sana iddoo ittiin gammadaa'u. Waldaan kun marti ka jaaramuuf jabaa Oromoo ittiin jabeessuu malee ati gandaan wal jaarsiiftee irraa nyaatuuf miti. Oromoo ittiin utubuudha. Ka sikkoomandoos, ka harargees, ka baales, ka shawaas, ka tuulamas, ka mancaas ka jaaramuuf jabaa Oromoo tokkoo ittiin utubanii ittiin jaaruufi malee Namni jabaan Oromoo ammas deebi'ee akka akeeti kanatti ganda hin qabu. Kana beeki. Kana beeka. Gandas hin qabu jabaan. Mee Kadiir kana ganda isaa fidaa. Fidaa. Huh? Isin fakkaatte malee fidaame. Karaa yoo sirbaatti illee ta'e karatti hin sirbin hin qabu. Gaafa Oromoon Qilleensi isaa hammaatee ni ka'u. Lakki jeen. An Baalee miti, anis Arsii miti, Shawaa miti, Wallaggaa miti. An Oromoo Oromiyaati. Abar. Haasawa isaatiin, sirba isaatiin akka sirbaatiin haasawa godhee uummatatti himataa ture jechuudha. Isinii galee. Kanaafuu isinittis boo'uun isinittis wanii jechuun gaarii miti. Viidiyoo hojjennes ni jirra. Sheer godhaan nama Oromoo ta'e bira hundaan gaa wal dhageessaan isin jechuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa. Irraa bu'eetiin jira dhimma kadiir martuu waan guddoo takka goone jee murteesse bas. xummuteen dabartee jirti malee asirratti nama tokko "Ah, qarshii meeqa ol seentee muudii qabattan no no dirqama bar dirqama akka nama waraana amma dirqama nama oofan kana artee akkasitti oofu dhugaa naa himuu barbaaddan Hmm? dirqama wallahi dirqama dirqama wanni gargaaraa jedhanii kadiiriif gargaaraa jedhanii wanni jedhanii miti lakkii Waa'ee Oromoo tana wallaahi laziim. Yaa Oromoo. Awwanni Oromoo irraa naa ta'uu didde. Amala Oromoo irraa wanni naa ta'uu didde jara keenya dhaggeeffadha. Waan kiniin mataatiin bitattu dhabdeeti. Dhukkubnis nyaatee duutaa. Gaafa ati duute immoo haraashii bittee sangaa bitatanii torba guyyaa duraa guyyaa iidi du'aa'ii sodoffaa jedhanii du'aa'ii guyyaa sadi guyyaa sadaffaa gaggeessaa jedhaniiti ho- qalatanii nyaatanii nyaatanii foon kan miskiinas nyaachisanii nyaachisanii ammas baatii sod- baatii takka booda ammas wanni kun ganduma keenya qofa moo isin bira ni jirti jara keenya mee naa deebisaa biyyuma teenya qofa moo ba- isin biras ni jirti wanni kun baatii du'aa'ii baatii jedhanii ammas horii qalanii Naaqqal bara boo kottu dhu- kottu abaluu dhukkubee kottu laali. Aboo hin toluuf dalagatti hin jira maarre maarre jaa. Hin toluuf maarre maarre jaa. Aboo kottu aboo maarre dhukkubee. Aboo hin toluuf maarre jaa gizee ni dhukkubee. Haakima keessa naa kottu waa wacii fide. Aboo deema siin deen gaddan. Ni zidama kunis kaanis akkasuma. Ogo kaanis obboleeyyan kaanis obboleeyyanuu bara nama biraa dhiisi. Wa nama biraatu dhiisi bara Oromoon ture amaluma Oromoo tana isinitti hima. Gaafa kaan oggoo namni sun du'e arge. Wayna qabaa. Achi qaba qabanii qarshii kuma shantama dafaa horii bitaa horii naa baasa lakkii ati hin baasin wal qabi lakkii naa baasa noo noo qoy naa kafal du'aa ilaanaa deemtu qoy ajjeefnee firraa dhabamsiifne dhamoo tana booda nutti hin deebi'uu dhamoo fiqirii dhamoo maaltu akkana nama waggodha qoy awwanni kun naa galuu dide. Huh? Aboo kottuu kottuu fidi haakima wanni geessinaati haakima guddaa geessinaati karaa finfinnee kanaati jamiilaa fidi atis qarshii kuma kudhan faatimatilleen qarshii kuma shantama fidi kuma kudhan fidi meeti haya yaa nasiraatilleen qarshii kuma kudhan fidi hogga janiin boo hin qabnu hin qabnu hin qabu hin qabu marti isaanii akkana jaaban Hin qabu, hin qabu. Gaafa kaan ka'een duune ree. Wuuyii warri marree bitaa mee qarshii kuma kun shantan meentan. Mana taasisatti kan naa bara. Kaanis dhuftee tapha qarshii kuma kudhan hin qabattee hakima dhabu dhorguu kutu kun kunis kuma kudhan kuma shantama kuma jaatama ja'anii. Du'aayii guyyaa sun sanuu walitti dhufanii bara. Indee wallaahi dhaziin wal sosobuu tana dhiisaa. An wanni kun hedduu na dabbare Oromoo keessa. Wanni haga waan kanaa na jibbisiisan jirtu Oromoo keessa. Innaffu bas khalaas. Hmm? Wanni kun aadaa naannoo keenya qofaati moo isin birattis ni jirti mee warri isin bira jirtu qoduu takka barreessaa. Namni jala jirtan kun jechuudha. Karaa Arsii kana keessas ni jirti. Shawaa keessa ni jirti. Baala keessa ni jirti. Hmm? Bayyoo kun kan immoo kan daaraktii daaraktiin irra dawwal. Ee jirti. Uuy. Akkas taanaan Oromoo tana fixuudha lafarraa. dhagesanii artistoonni jechuudha tokkoon keessan tokkoon keessan artistii oromoo taate ammas ammoo inni lammaffaa artistii taate Ka dhimma Kadiir martuuf gabbaatee sagalee hin taane ati kijibaa jechuu. Fayidaa takkallee hin qabdan jechuu. Oromoo waan fayyaddanis hin qabdan jechuu. Qabrii namni qabrii hiriyaa argee ta'e ofii argee jedhan. Dhugaa sagalee walii taa wal moggaa dhaabbadhaa. Histii fi hinaaffaa walii qabdan wal harkaa wal keessa haqaa bakka kanaa kanatti. Dhageessanii? Haqaa. haqaati shawaa osoo hin jenne harargee osoo hin jenne baale osoo hin jenne jimma osoo hin jenne jechuudha feema isaa xiqqaa osoo hin jenne sagalee olii ta'a nama kadir martuu hin jaalanne ni jira jeetu jaadu wallaahi laziim oh my god maxaa sukaadha allah

Bilisummaa ta'u gumaan isaanii barattoota keenya. Bilisummaa ta'u gumaan isaanii barattoota keenya. Qoy waa mara haga irratti wanni jennutti. sanuu kadiirlaa amala kadiirraa kadiir maqaa kiyyaa waamaarree jettan isin dhiisu takka footoo tiyyas poostiin godhinaa isin dhiisu laama isin dhiisu an naa rakkate oromoon akka gartuun fadhuu jaabara nama akkasiiti kadiir wallaahi lazii

Nagaya fayyaadha. Fayya fayya. Aho kabajamoo kiyya waan viidiyoo eegaa osoo itti gadi lakkisin durallee waan san yeroo dheertuu takkaan siraa eeguu ture dhimma kadiir martuu irratti eh, osoo wal qooduu fi kanan ta'in eh, abbummaadhaan qaamni isatti dhiyaachuu qabu gama keenya kanaan ta'ee namni qaama keenya kanarratti hirmaatee isa gargaaru akka waliigala ta'uudha qaba malee ifachi laannee kan inni lammii lammaffaa isa bira ta'urraa hin feene na hubatta jeetii yaada. Yaa. Ee, Kanaafuu namni gargaaru barbaadu isti harargerraan dhufeeti akka Oromottiis ta'ee mana namni qopheessee humna jabduu takka ta'ee guyyaan murtaa'ee godhamuudha qaba malee namuu anis yoon banadhee atis banatte namuu kilaasi kilaasi yoo banate micaan kun guddina sila arkachuu qabu ni xiqqaata jeetiin amana wallahi. Of course barsanii barsanii waan san dhaabbatu qaba akkasii miti dubbiin. Amma itti jiranii niin harkana dhaqeetiin laalee sheer godhi hanga fatii farratti sheer godhi namoota keenya yaamaa koottaa ja'an yaamaa nama keenya. Sheer goonee nama haa yaamnu manni kee ga'a ifaa bilisa wanti hundinuu nu- harargeen nama isii isaa as- kanarratti illee numa nyaadhamna. Yoo ta'uu qabu. Sheer godhaa yaamaa namayyuu haa dhufanii. yoom guyyaan alii isaa bifaadha namni dura yaami mana keetii yaami manni si mal- si malee kaatti abbaan jiru rakkoo takka gisee garte qaamni ati irraa eegdu hin jiru yaami mana keetitti wanti inni isin barbaaduuf kanaaf kana jee yaami amma yaami nama hangisii dhufe gaadha waan qabnu wali gurgurree ni gargaarra yaama nama Bar eh, naa gale bar yaadni kee kun waan ta'uus qabullee akkasumatti deemuu qabu. Garuu immoo Na- wanni akkatti xiqqootti laaqanii bacaleen sun jirtu osoo bakka biraa turullee ta'e yoo harka kaanis walitti hin dhiifnu wanni kan Baritti dhimma jiranii guuru jiraniimi. eessa?
Ga- m- eh, Sagantaan kanaa jiran fakkaata mana mubaarikis. Ah, Maara wanniif janiimo kadiiriif janiimo. Ee waa'ee kadii martu jira seen ilaala haa. Ka biraatiin ni qabdaame kan. Ajanda haasawa malee akkaawuntiin hin maxxanfamneera. Akkaawuntii walii nuu quba qabaa miti. Ee. Sagalee ta'uufiin hin dirqama. Akkaawuntii illee ta'u bar ganaa mana tokkotti hin murtaa'a. Wanni kan jirmartu guurramu waan nam tokko waan dhukkubsatee hagan takka jaamuu miti waan ta'eef. Sii galee namuutuu dhimma isarratti haasa'uun namuutuu kadiir kan Oromoo hundaati. Dirqama isarra jira jechuun namni Oromoo ta'e. Ha- amma kaniinan sirraa barbaadu eh, ta- eh, amma nama haasa'uu dhagahan dhukkubuun dhagahame waa'een isaa lalisamee oofamu jirami jaampi jalaayyee karaa lammaffatti achi fiigaa dafa Okay. karaa lammaffaa guyyaan murtaa'ee yoom akka ta'u Nasraa Baadhaas, Aliyyi Saabitis, warra silaa artistoota haa ta'u waan fade haa ta'u mana kee keessaan haa ta'u namni qiyaamaa harkaa qabu gadaa lakkisuuti. Eegali sii malee hin jiru. Sheer irra godhi yaami koottaa falli maali yoo maa goonuuf.